na boy na na wa. my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi dem make asafale yarn una some tori wey be say e just happen. fear don come dey catch ezagu pipo dem for inside enugu state afta wey dem find out one native doctor wey be say dey use pipo dey do money ritual and also e dey bury pipo alive for come even bury some pregnant women dem for inside one safety tank eh, and na for inside enugu state na this gbege take happen but we still dey torchlight the matter to know the native doctor name wey commit all this crime. Yeah, yeah. This one na virgin. This one na virgin. This one na virgin. More in Akwazu ya bụ Uchegadi. The Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency don come out to come talk say dem dey aware of the video wey Speed Darlington come out to come dey yarn same for snack pickles of 15 years old girl but dem come come out come dey talk o oh. say dem no really know where this thing take happen say but if anybody get the information say make dem sharply take call 080 00 333

for under di building but as at when we take dey hear dis story we never really know how many other people dem wey be say dem don rescue take comot for inside di building. because of the leg because of the leg okay okay okay okay oya oya jikiri mu jikiri mu jikiri mu. senator ojuzo kalo don come wear one cloth wey be say dem write for top di cloth to tinubu for president in 2027 as dem come dey tavi and wen e come out to come dey tok say e no good o for pipo to dey go abroad dey abuse nigeria say becos e no good at all come dey tok say nigeria na our own and e no want make nigeria break at all say becos mr tinubu wey be president bola ahmed tinubu say no be im own nigeria and e no own dis country at all and afta eight years im go jejely take go back to lagos state.

di nigerian actor and content creator wey im name be mama uka don come dey provoke come dey warn say some men dem dey enter im dm dey toast am as e come dey warn all of dem say him no be gay o say and anybody wey go try am again to come im dm come dey tell am anything rubbish or dey come dey toast am say im go show the whole world the chart. majority of my colleagues and others wey no wan respect themselves If you come to my DM again as my fellow man to ask me out, I no send your status, I no send your level, I go screenshot and post. This suspected kidnapper don come confess say him bin get plan o to rush take travel take go abroad after we say him collect him own share of the ransom money. from the people their family wey be say dem kidnap o and he come out come dey yarn this talk after wey calabar police don catch am and him name na musa shaibu twenty-five years old na ajegule area of lagos state na him dem arrest am with four other of him gang members dem. Ren Oil Limited don come give five million naira and also scholarship to university level to sixteen years old boy wey im name be Chinedu Nwale say because of the ogbonge Ren Oil filling station

Rain oil will take over your education. di informate wey come dey reach us now say di inspector general of ikoloba police wey be kayode egbetoku say im dey face serious health issue and na kidney problem na im dey tok say im dey face come dey tok say im bin don do kidney transplant before the one wey be say him be chief superintendent of ikoloba police na since then say na one kidney na him don dey use as some nigerians dey don come dey pray for am say make him get well soon. former governor of kaduna state wey im name be nasser el-rufai don come dey talk say e no dey possible at all for president bola ahmed tinubu to win the next election say because nobody go vote for am as im come continue come dey talk say e no dey possible at all say even if say the opposition party dey face katakata now say e no fit dey possible make president bola ahmed tinubu take win the next election. Uh, anybody that thinks that it is possible for President Bola Tinubu to get re-elected uh, is living in another country, not Nigeria. It is impossible for Bola Tinubu to get re-elected. I don't see a pathway for him, no matter how disorganized the opposition is. Who President Bola Ahmed Tinubu don come dey find approval of loan from Senate dem so dem go help am take approve the loan wey he wan collect and the loan na two point five billion dollar two point one billion euro and fifteen billion yen and he come out to come dey talk say na to improve im government so nigerian pipo dem go fit enjoy di economy. federal government 2025 to 2026 external borrowing rolling plan and of 21.5 billion dollars and uh, 15 uh, billion and grant of uh, 65 million euros. one lady don come show dis video of one boy wey be say im pre ten d to be girl come go find work o and na house help work o na so dem come carry am take put for inside house o thinking say na girl im be and na for three weeks wey im don dey work for dem before dem come notice say na man im be and im pre ten d say im name na wumi meanwhile wey dem come question am come ask am e say im name na hafiz

one nigerian man wey im name be adeniyi adekola koka dem don declare am missing after wey be say dem see im empty car during wey be say e wan go im farm wey dey for orita aroromi community along dat sokoto road for atan ota area of